pien jo cono eno-ni weng gitimo business ma pe gingeyo accounts, gin ma gilwongo ni accounts, pe gingeyo gin ma gilwongo ni stock taking. Ka okelo kadu min latin, man pe ta lok marac i komwu be amegina, man awaco ka kama nongo wun aye wutimo, ma co timo bene tye. Ka oneno kadu nyo cukar orye woko ki i pien-ni, En manna ma tye ni aye cito twomo, cito ka tedo kwede. Larem mo obino, cito twomo, en aye miyo rac. Dong gin mo pe en dong mito itim kwede. Eno ni bucet erekod. Man dong ka in ikwano business ci ibingeyo ni. in myero imi ciling bot min odi me bino ka wilo cokari ki i dukanni ma mege-ni, me bino ka wilo kado ki i dukanni ma mege-ni, kalam pa latin ma cito kwede i cukul naka buk bene. Gukwany ciling kong ki i tol gomcine, gukel kany ka dong okwany kalam. Meni pe ibinongo kec pa lubicinec ma nongo pe ineno ni jal jami orye kany, laporo pe. Pe ingeyo bene ni stock taking. Dwe acel dong, nio muni arye omalo ni odong adi, ciling adi man aketo ibeng ku nyo dong peng tye, centenary dong tye kany. Ci iweny ni ung, nio pe tye ka kare. Cati dong kicato apar wiye aryo, gin mu nyo kicato wek kilo ma kiti kiti kiti. Ento ciling man anongo pe rwat, ci pe itur, pien ibiyenyo ka ma bal tye iye. Wek in dong wunye me business pe two calo jo mukene ma an aneno i kabedo mapol ma business gi jikke gin myero ibin ipwony latinni bene me timo business. Latin ma kwano i senior bino nongo tye icuk, ma kwano i University bibino nongo tye icuk nongo ojukke ki moko tye ka cato moko bot dano ka ocito i auction ka cani tye ka cato moko.

Dong amito lok bot lwak, lwak gin muweko an adiro kacokke ni gwang ma abedo iye nyo pe obed lawo, wacito ka yiko won minista omona, wano latin liro pa dwoo okaka ma kilwongo ni Palingo.

Yo acel ka yiko ne lawor ento angec awor wor abino gamme i dye lwak ot. Acudi yam lok me kwan onongo gin ma Matthew tera ki luwote otimo ni nongo pe bedo gin mo madit. Nongo wawaco ni oh itimo ber mada me cito ka ngo me dok i gang kwan. Ento i kare cani ladit otera nongo pe gin mo madit. Bac mono obino ka lok a ki liro a kilwongo ni Northern Province. Ka i kare ma litino cito i gang kwan ki litino dwogo, bac bino aryo, acel kong ki litino adada me a ki ka lok me ceng. En ma a ki ka lok o ka to-ni nucu ka bac dong opong woko, jo ma cito i ceng-ngi nucu ka bac dong opong. Ka dong man ma tingo jo mukene ma dong litino mukene ma dong bedo bene i wi tabine, dwogo cen mene tye pi lobo. I karewa ca-ni, ka latinni pe ka kwan, ka latinni pe ka kwan, ii pe yom. Oweko gibibokkiwa lok mo ni, latin mo opuro i teng yo, ci nen latin mo-ni,

jo cito i cawa ma gimito. Dok onongo pyem wan ka wuneno wa gwogi orukke ki cokci, ma gilingo matar, ma gilingo ma girin, ma gitimme nining? Imako kwan ma nongo ka dong wakwano ki lapur gubedo dong coda tye dong. Lapur ma nongo ma nongo wume ka anyero latuk keken. Ento lacen, lweka me kwan, miti me kwan, kero me kwan i Acholi kun gilwenyo ki jami mapol i Acholi ma lweny dong obino i Acholi, jami mapol adada, jami mapol adada. Nyaka kitwa bene dong olokke woko, kitwa olokke woko. Yam ka inwongo kacokke i dwe me abic, dwe me aboro, kacokke dong pe pong.

Dok agwokke ni dong pire yom loyo ki welo. Kadi wun pe wuneno kany be? Kadi wun pe wuneno kany be? Wek adak kok abed kany nyaka ajwe cwiny peko oneka. Co, Karakta. Ka abino gang, ca aryo ki nucu, an arwatte ki dano acel kun nongo wan watye ka molo i poto. Cawa aryo ki nucu ceng jany, nen, nen, nen, nongo watye ka molo i poto. Man aye cul me kom lok. Cul ma yam an pe aneno, wan watye ki mar adek, lubini cukul ki lubini abiro, ka ma ot lega tye iye-ni ka ma en.

Litino pa lapwony calo kato pyerangwen wiye. Litino pa lapwony calo latin pa Wirie nen kany en kiko matidi. Kor litino kat pyeradek wiye keken wa lupwony obedo ni olworo lapwony calo dok ger ger calo twol ma yadi wok kany atonge tye iye. Bino ling moko gin litino kato pyeradek wiye aboro keken.

te kome pe peko. Wan watamo ni dit te kom peko kara pe peko. Atamo nyeno anino anino jo mutye ki kare ma meno kwan mono otye i Acholi kwan jo ma kwano digiri nongo cen mo odonyo i Acholi nongo kwan kwene pa tongo wane ma yam wan wake kwede ni. Nino mo awiki ni litino onongo first grade adek kitimo karama ne okato adek kulu paco pyerdek wiye aboro can otongo yo nene paco pien myero gubed pyerangwen wa abic pyerangwen wa aboro eno man dong dong giyubo karama ne dano okato adek kulu man e ka ma to paco tye iye iwinyo man nene kibene

me Lakana ma obedo bot lobo obi naka i caa-ni, winy, winy lokka-ni. Nyo kit anyirni beco adada ka kwan pe i gangi. Nyo myero iye ci iwii duc acel naka i poto ka ceng ma nongo itye ka kwan nyim ka gangi peko. Pien ni, lok ma dong. timo-ni. Tong alwiro, tong kaba, tong ajuda, tong agara ma dong kobedi ni myero gubed i gangi ma pe gucony aye kalam. Buk tung lacam, kalam tung lacuc. Dok bene, ka ma wan wao iye kobbe ki i wili giwaco ni ka ma dong kwan pe iye loyo ki i Uganda i Acholi, ni pe nongo otwe anyim nining? Ni ka ma dong dano pe dok bene waco ni an mwakana apito eka adek me pwony, kun giwaco ni, Angeyo ngo ma bitedo kwon otyeno. Man peko ma dong tye iye acel ni ngo ma bitedo kwon otyeno. Nongo bitimo cura marac ci kwon otum moko cabit aryo cabit adek ma manni ma i poto-ni pud peya romo akaya. En tum dong dure. Nongo inaka ki gang-nyu.

Pingo kic tye i acwedi me winy maber dong bene acwedi mere pe puro pur madii kit yam macon pien ka icito i poto ca aryo ki nucu inongo ceng doo ceng ceng doo ogedo gang neke i poto ni ceng ryeme ceng dong pe ryeme ipuro ca wa aryo keken ca angwen ki nucu kung ma yam cwer

Kadi yam abedo ka cenowu ki tomo, ento wakutye aryebwu wac kom eno. Mukene awecci, iromo kec i koma, ento an awecci ki cwiny maleng adada. Pien aneno nino ayeyo ki yam pwod okalo iye, boti aryo madongo gidoyo oko, gukoro, gikwera ma dong nget ma nongo dong otum woko. in bene iromo timone. Ento ka ma weko kec donyo i Acoli kobedo ni en gutiya acel ku aryo me nyim ma in ikuru ni en aye bedo cukul fic tye kenyo, iwaco kop ba? Nyom bene tye kenyo. Two nyim, nyim ma bedo ni warwatte ki lawote, kobedo jami ni weng en aye dong obedo jami. naka o dako dwe me aboro, dwe angwen ma nongo Langet dano eni lik ka ipanyo bongo iye, tye ka timme i Australia. Pien ngo? Gin ma myero okel ciling ma gin pe dony i cam man ma kipuro me acama, and then mono lwongo ni food security, me wek in ibed matek i gangi. Pamma, an pe angeyo kit ango ma kany cek ocako kwede. Twaa ki i kabedo mapol ma nacito iye-ni. Pamma miyi alip miya abic kom eka aye acel kany wek acan. Mita miya acel, aryene mita pyerangwen eka acel, alip miya abic.

oweko wangeyo matut macalo lok me roco paco, jami ma myero kiroc i paco, bor adada jami ma wan waneno, tutwalle wun jo ma wutye i mwakana nyo wutye i mwaka pyerabic wiye pyerabicel wiye.